Qabel Monsinjur Charles Cicluna jinħatar isqof awżiljarju, Monsinjur Charles Cicluna, l-erba li għadda, jażel li mur jagħmel żjara lil priġunieri fil-ħabs ta' Kordin. Kif jidħol fil-ħabs, Monsinjur Xikluna isib jilqaw il-kappillan tal-ħabs Fader Franco Fenek. u l-gwardjani tal-ħajt. L-ewwel żona li jidħol fiha l-Monsinjur tkun is-Central, iż-żona li taqgħad erba' diviżjonijiet differenti tal-ħabs. Qed jiena meta nidher quddiem Ġesù naf se jistaqsini, Mhux se jgħidli kemm poġġejt mitri f'rasi, se jistaqsini kont bil-ġuħ u tmajtni, kont bil-għatx u sqejtni, kont il-ħabs u ġejt iżżurni. U qed jien bħala Isqof ma nistax ma mmurx inżur lill-Faċilità Korrettiva ta' Kordin.
Monsinjur Scicluna jistaqsi lill-gwardjani dwar x'ħin il-priġunieri joħorġu miċ-ċeler tagħhom. U l-qawmien fiex kienu tal-inmates? Min inqas kwart jinfetħu filgħodu.
Fit-tmien jistgħu jqumu mexxin iridu huma fil-ċella ma jibqgħu. Tindaqq il-qanpiena fit-tmien inqas kwart u tkun l-ewwel folen fejn il-priġunier joħroġ minn ġoċ-ċella.
F'dan il-ħabs bħalissa hawn aktar minn 640 persuna, kollha jew qed jiskontaw is-sentenzi tagħhom, jew persuni li qed jistennew li tinqatagħlhom is-sentenza. Il-Monsinjur jimxi għall-kappella tal-ħabs. Hemmhekk isib jilqgħuh uħud mill-persuni li qed jiskontaw is-sentenza.
Inti x'ismek? Manuel. Manuel? Minn fejn inti? Siġġiewi. Siġġiewi San Nikola, Manuel.

Mela, tempar xulxin, eh, ma ħanem edin. Għanna l-isgħora.
Jina naqra
ikbar minnek imma mux ittu għalija dika ma tanċ. Xismek inti? Joseph mill-gżira jina.
Mill-gżira, Joseph, u kemm għandek? Ta' kemm aħna? Kemm għandek żmien?
50. 50 u kol, mela, u inti? Jien Frankie Paċ mill-Isla. Mill-Isla.
Mill-Isla tal-Bambina, tal-Bambina. Prosit. Hemmhekk x'tixet faqqajtilna llum, ħa nara. Interessanti, eh, ġieli mort hemmhekk. Le, madam.
Il-Monsinjur jieqaf għal ftit minuti jagħmel talba quddiem it-tabernaklu. Fader Franco jinspjega lil Monsinjur li l-bieba tat-tabernaklu tal-kappella ħadimha priġunier. Din il-bieba ħadimha priġunier u hija magħmula fuq il-kanċell tad-diviżjonijiet li rajna s-saħna u deħlin.
Fil-kappella l-Monsinjur jintaqgħu wkoll ma' Sister Adele. Eċċellenza Adele jiena. Grazzi ta' kull ma tagħmel. Sister Adele ilha taħdem il-ħabs mal-priġunieri għal dawn l-aħħar 21 sena. Bqajt hawnhekk
għaliex jien għalija huma parti minni, ħa ngħid hekk. Parti minni l-priġunieri ma.
Il-Monsinjur iżur ukoll uħud mid-divisions tal-ħabs. imma minħabba raġunijiet ta' sigurtà ma stajniex niffilmjaw. Il-Monsinjur jitkellem mal-gwardjani li jmexxu l-ħabs dwar ix-xogħol tagħhom. Aħna naħdmu mis-sebgħa sad-disgħa. Minn filgħodu ġifieri fis-sebgħa niġu naqra qabel id-daqs intendi hu. Imma nispiċċaw fid-disgħa ta' billejl, disgħa isegħin kwart. Ġifieri shift A huwa ta' Maġġur Peter u shift B huwa tagħna. Illum inkun hawn jien bix-xift tiegħi nagħmlu mod u l-għada jkun hawn il-Maġġur Peter bix-xift tiegħu. Il-Monsinjur jaqra l-badge li l-gwardjani għandhom fuq l-uniformi.
Ħelu mill-morr, suavis ex aspero. Issa mhux aspro. Il-ħelu mill-morr, jiġifieri din ir-rehabilitation. L-idea hija li mill-mort hawnhekk joħroġ il-ħelu tar-rehabilitation u dik hija t-tama tagħna u.
Mal-gwardjani u l-priġunieri, il-Monsinjur jidħol f'kamra li hemm ħdejn il-kappella u jieħu tazza kafè magħhom. Mela.
Thank you.
Thank you. All right, all right, all right. Thank you.
Charlo, wieħed mill-priġunieri, isaqsi l-Monsinjur dwar it-tfulija tiegħu. Twilidt il-Kanada.
Għamilt l-sena. Jina sena għamilt. Jikon eh. baby meta ġabuni. Imbagħad trabbejt għal qormi sa 16 sena. Mbagħad ma noqogħdu ħallija. U inna noqogħdu ħallija minn 76 issa. Mbagħad mort Ruma.
Ruma mort 17 sena ilu. 95.
Il-Monsinjur jafżal il-priġunieri biex fiċ-ċerimonja tal-ordinazzjoni jisimgħu sew l-ewwel qari. Għax meta għażlu, żamm f'moħħu il-priġunieri. Nitlobkom
tisimgħu l-ewwel qari għax għażiltu anke meta ħsibt fikom l-ewwel qari.
Manuel, wieħed mill-priġunieri, jitkellem dwar x'fissret din iż-żjara. Naħseb għalina tfisser ħafna li qed ingħawġew. L-ewwel nett illa li xaħna eh, forsi ftit għandna leħen hemm barra, allura meta tara isqof li għadu qasbis lejlit l-ordinazzjoni tiegħu diġà ġi jżurna, Naħseb jist, jgħidu ħafna affarijiet fuqna hemm barra, forsi aħna ma ftit nistgħu iwieġbu, però li bniedem bħal dan, bħal Monsinjur Scicluna li lilna jista' jtina leħen, ittina fiduċja u naħseb u kuraġġ kbir li għada pitgħada nistgħu nkunu hemm barra fis-soċjetà u aħna li nagħmlu parti minnha dis-soċjetà tgħinna ħafna u tina ħafna fiduċja li lilna lilna lkoll. anke mid-daħka tiegħu biss, mit-tbissima, iġġagħlek temmen hekk, itik ċertu enerġija sabiħa. Naħseb aħna lina tot ħafna, ikkun ħossuna ħarsu qudiem ħafna biex issa iktar tard fi 11 ta' Diċembru se nerġgħu nilqgħu fostna aħna lkoll u naħseb intuh merba kif jixraqlu kif verament jixraqlu.
Għal Joseph din iż-żjara kienet sabiħa ħafna wkoll.
Iħoss kif ħossu u għadda minn diversi tbatijiet qed jiġi iħoss parti mit-tbatijiet li qed insofru aħna minkejja li qed insofru tbatijiet tal-gost li ħadna barra. Xew qegħdin aħna hawnhekk qegħdin skontaw is-sentenza tagħna, qegħdin impattu ta' dak li għamilna ħażin fis-soċjetà. Joseph jgħidilna li kemm ilu l-ħabs Kiteb ktieb. Kemm ili qed nagħmel is-sentenza tiegħi. Qabel barra kont ġa bdejt ktieb, bijografija ta' persunaġġ importanti f'Malta li llum m'għadux magħna u lestejtu vordieri dan l-aħħar.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Monsinjur Scicluna jidher li se jkun ħafna viċin tagħna U din timlina bil-ferħ għaliex naraw il-Knisja f'dimensjoni sabiħa ħafna, id-dimensjoni tal-Knisja bħala Omm.
Jgħaddi l-ħin. Qabel jitlaq, il-Monsinjur jgħid li din iż-żjara ħalliet marka fuqu. Ħassejt ferħ kbir, irrid nammetti, għaliex jiena nqishom bħala ħuti. Allura hi laqgħa ta' familja. Kull familja tgħaddi minn ħafna ups and downs, importanti li tibqa' familja. U jiena bħala Isqof, missier ukoll, u jiena dawk ħuti, mhux biss missierhom jien, jew uliedi fi Kristu, imma ħuti. Iltqajt ma' ħuti. M'għandniex għalfejn immorru 'l bogħod, il-fidi tagħna mhux minn ħabsi ħadniha, għax hawnhekk San Pawl ġie kkartrat u tana l-fidi. Bniedem priġunier tana l-liġi tal-ħelsien. San Ġorġ Preca, Itlob għalina. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Sant. Kunu mberkin. Grazzi. Niltaqgħu u sellili għal sħabek. U li sib xulxin imma. Taf kemm il-darba meta ġie l-Papa l-Fader provaw daħluha. Forsi li d-darba jenna kif reġa' jiġi. Bis-saħħa tiegħek. Thank you.
Kollox jasal fil-ħin tiegħu. Kollox jasal. Nitlob ħafna għalikom. Għax għandkom xogħol mhux faċli. Imma sabiħ, imma sabiħ. Agħtu lill-pajjiż it-tama li inti